Croeso i Ganolfan Addysg Gofal Iechyd Nyrsio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Fy enw i yw Amanda Jones, dw i'n Uwch-ddarlithydd a Chydlynydd y Rhaglen o fewn Nyrsio i Nyrsio Oedolion a Iechyd Meddwl. Fydd y cyflwyniad 'ma yn mynd drost y rhaglen i chi yym i ddangos i chi pa mor bwysig yw hi i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Fydd y cyflwyniad 'ma yn canolbwyntio ar y rhaglen llawn amser am nyrsio oedolion a iechyd meddwl. Ac o fewn y llunie yma, y'ch chi'n gallu gweld tu allan yym i adeilan- adeilad y ganolfan yym gyda y tu tu cefn a yym y tu flan ac hefyd llun sydd yn rhoi trawsdoriad dros Aberystwyth i chi yym a'r ffaith bod ni'n gallu gweld y môr o'r campws hefyd. Dewch i chi cael cwrdd â'r tîm nyrsio. Mae gyda ni Sally Hoare sydd yn prif arweinydd i'r ganolfan. Mae gyda chi finne, sef Amanda Jones, Uwch Ddarlithydd a Chydlynydd y Rhaglen Nyrsio am Oedolion a Iechyd Meddwl. Mae gyda ni Bleddyn Lewis sydd yn Uwch Ddarlithydd Iechyd Meddwl, ac hefyd Angharad Jones sydd yn Ddarlithydd o fewn yr Adran. Mae gyda ni hefyd Chantal Thomas sydd yn Swyddog Cofrestrau Academaidd sydd yn cefnogi'r tîm hefyd. Mae angen nodi hefyd bod pob yym darlithydd, uwch ddarlithydd a'r Prif Arweinydd hefyd yn nyrsys gofrestredig gyda nifer eang o yym brofiad o fewn gwahanol ardalodd o nyrsio. So pam ddylech chi ddod i astudio um, nyrsio yn Aberystwyth? Mae rhaid cofio bod hon yn raglen hollol newydd a fyddwn ni'n cael yr canran gyntaf o fyfyrwyr yn dechrau mis Medi uh, flwyddyn nesaf gyda ni. Mae golygfeydd hyfryd o'r traff a'r môr gyda ni o fewn y campws a ni'n gallu gweld y môr hefyd yym o'n adeilad ni sy reit gyferbyn yr heol a'r campws yn Penglais. Ni hefyd reit gyf- goferbyn y ffordd a Ysbyty Bronglais a fydd y cyfle i neud lleoliade o fewn yr ysbyty ni hefyd. Wrth weud yn barod ma' hon yn raglen hollol newydd a ma' hyn yn amser cyffroes iawn i Brifysgol Aberystwyth. Mae hefyd y cyfleodd i'n myfyrwyr ni i astudio 50 y cant o'r astudiaethau trwy gyfrwng y Gymraeg, a fydd hyn yn cael eu cefnogi trwy'r gwaith yym theori ac hefyr y lleoliadau clinigol. So i i'n gymryd â'ch gradd nyrsio ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae hwn yn rhoid y cyfle i chi integreiddio â'r prif gampws. Mae'n rhoi mynediad i chi i'r campws, i'r llyfrgell ac yn adnodde i gyd o fewn ym y prif gampws yn Pen-glais. Fydd myfyrwyr hefyd yn medru defnyddio'r cyfleusterau chwaraeon a mae argaeledd llety i gael os hoffech chi aros ar y campws hefyd. Mae'n agos at Ysbyty Bronglais fel rwyf wedi nodi yn barod, a bydd cyfleodd nyrsio iechyd gwledig o fewn y rhaglen. Mae'r Canolfan Gelf Prifysgol Aberystwyth wedi lleoli ar y campws hefyd, a hefyd Llyfrgell Cenedlaethol Cymru ym Mreit Gyferbyn yr Heol hefyd. So dewch i edrych ar y rhaglen nyrsoi hunan de. Mae 50 y cant o'r rhaglen dros y tair mlyne um, yn theori, a hefyd mae 50 y cant yn ymarfer clinigol. Felly i edrych ar rhan un, sef blwyddyn un o'r rhaglen llawn amser, Bydd yym myfyrwyr sy'n nyr- yy wneud nyrsio oedolion a nyrsys iechyd meddwl yn astudio'r un module trw y flwyddyn cynta. Nawr fydd pob modiwl yy dwetha, so y pedwerydd modiwl o bob rhan, yym ma' hwn yn rhedeg trw'r flwyddyn, a fydd hyn yn datblygu'ch sgiliau chi yym o ran creu portffolio erbyn diwedd y flwyddyn, a ma'r portffolio 'na yn cynnwys y lleoliadau clinigol hefyd. So wedyn yn dod i'r rhan dau, blwyddyn dau, byddwch chi yym yn arbenigo yn eich maes chi.

Bydd cyfle hefyd i fyfyrwyr sydd wedi colli unrhyw amser yn glinigol i wneud yr amser 'na fyny ar ddiwedd bob blwyddyn. Pan fyddwch chi'n dod i'r um, blwyddyn diwetha, sef rhan tri, byddwch chi yn dod nôl at eich gilydd um, fel nyrsys oedolion a iechyd meddwl ac eto i gyd um, fyddwch chi'n astudio'r un modelau um, yn ystod y trydydd flwyddyn um, gan mynd eto ar eich llwybr arbenigol at ddiwedd y flwyddyn hynna cyn bod chi'n ddod yn um, nyrs gofrestredig. Hefyd fydd ar angen cyflwyno portffolio ar ddiwedd y flwyddyn na hefyd. So beth sy'n neud yn rhaglen ni'n wahanol o ran nyrsio ym Mhrifysgol ym Aberystwyth? Ry'n ni'n edrych ar addysg rhyngbroffesiynol. Rydyn yn gweithio gyda um, adrannau eraill, um, proffesiynau eraill o fewn y gymuned a gallith hyn gynnwys um, Gofalu am eich car, Sut i sicrhau bod eich car chi'n saff i deithio allan yn y gymuned pan chi ar lleoliadau ac yn gofalu am eich cleifion. Ni hefyd yn edrych ar y bwysigrwydd o gofalu am anifeiliaid anwes o fewn a sut mae rhein yn galluogi defnyddwyr gwasanaeth i wella'n gynt hefyd. I ni hefyd am gweithio gyda'r gymuned a gallith hyn fod trwy prosiect yym garddio er mwyn sicrhau yym lles a gwelliant i ddefnyddwyr gwasanaeth hefyd. So fydd cyfleodd i chi ddysgu sgiliau newydd gyda addysg ryngbroffesiynol. Fydd y staff amrywiaeth o arbu ar arbenigedd a chefndiroedd yym o rhan eu sgiliau nhw. Fydd mewnbwn clinigol wrth ym iechyd proffesiynol, a felly fyddwch chi'n gweld gweithwyr clinigol yn dod i'r dosbarth i ddysgu i chi hefyd. Mae ugain y cant o'r rhaglen yn canolbwyntio ar ddarpariaeth addysg ryngbroffesiynol a mae hyn yn hollol bwysig o fewn ym y gradd nyrsio. fydd cyfleodd ar gyfer ymgysylltu â'r gymuneg, gymuned ac elusennau i gael yn ystod y rhaglen hefyd. So beth am ein partneriaid dysgu ymarferol de? Pa gyfleodd fydd gyda chi o ran lleoliadau clinigol? Ry'n ni'n gweithio gyda phedwar ym Bwrdd Iechyd ar hyn o bryd a fydd lleoliadau i fyfyrwyr yn cael eu lleoli yn ystod yr ardalodd yma. Nawr, mae rhain yn cynnwys Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Bwrdd Iechyd ym Addysgu Powys a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

So, i edrych ar y cyfleodd lleoliadau ymarferol i chi. Bydd lleoliadau yn cael eu drefnu yn ysbytai cyffredinol, mewn timau nyrsio cymunedol, canolfannau gofal integredig, gofal cymdeithasol a arbenigedd fyna, lleoliadau arbenigol mewn canolfannau trydyddol, lleoliadau nyrsio gwledig a fydd hyn yn annatod o fewn y gofal i chi'n rhoi, lleoliadau byr gyda elusennau a mentrau cymunedol, ond bydd cefnogaeth i bob bob fyfyriwr o'r rhan ym lleoliadau clinigol gan staff ym hyfforddedig. Bydd hyn yn cynnwys aseswyr ymarferol clinigol, gorchwylwyr ymarferol clinigol, yym, ac hefyd nyrsys cyswllt addysg neu hwyluswyr addysg ymarferol, a bydd rhain yn annatod yn eich cefnogi chi o fewn y lleoliadau hyma. Fydd rhaid nodi hefyd fydd bydd pob myfyriwr yn cael, yym, tiwtor personol Yym, a bydde rheina'n gallu eich cefnogi chi hefyd tra bo chi allan ar leoliade, a ma' croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol yn y man cynta os o's rhywbeth yn poeni chi. Beth am cyfleodd iaith Gymraeg? Gallwch chi ddewis i ymgymryd â'ch cyfweliad myfyriwr trwy gyfrwng y Gymraeg os chi'n dewis. Fydd pob siaradwr Cymraeg yn derbyn tiwtor personol sydd yn siarad Cymraeg, a mae rh- mae siaradwyr Cymraeg gyda ni yym o fewn nyrsio oedolion a iechyd meddwl. Mae hanner cant o'r rhaglen gyffredinol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg, a mae croeso i chi i gyflwyno unrhyw darn o waith academaidd trwy gyfrwng y Gymraeg. I unigolion sy'n ddi-Gymraeg, fyddwn ni'n cynnwys gwersi Cymraeg sgwrsio sylfaenol am ddim trwy cornel coffi a'ch llong, a byddwn ni'n croesawu myfyrwyr sy'n rhugl yn y Gymraeg i gefnogi'r sesiynau 'ma hefyd. Bydd lleoliadau clinigol gyda asesydd ymarfer a goruchwylwyr ymarfer sy'n siarad Cymraeg lle bo hynny'n bosibl. Fel y dwedir yn gynt, allwch chi gyflwyno'ch gwaith ac asesiadau academaidd trwy gyfrwng y Gymraeg, a bydd unrhyw myfyriwr sy'n astudio yn y Gymraeg yn derbyn Ysgoloriaeth Astudio Canolig Cymraeg Prifysgol Aberystwyth um, gwerth hyd at 400 y flwyddyn hefyd os ych chi'n dewis cyflwyno'ch gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg. Beth yw ein gofynion mynediad ni? Yym, ni'n edrych ar tegau i ddechrau, sef um, Saesneg neu Cymraeg iaith a mathemateg gradd C neu yn uwch, ac hefyd tri lefel A, BCC neu CCC. Nawr, fel chi'n gallu gweld, mae amryw um, o gyfleusterau fyna i chi ddefnyddio i allu'r yym ymgeisio am nyrsio, os nad ydych chi'n gweld yym eich eich yym cyfleusterau chi fan'na, cysylltwch â ni neu'r yym tiwtor yym hefyd a gawn ni drafod hyn yn bellach, a ma'r manylion e-bost fan'na i chi gysylltu â ni i drafod yym be sy gyda chi o ran cwmwysterau ymhellach. Ond hefyd, mae angen i ni gael asesiad iechyd da a chymeriad da, a mae hwn yn rhan annatod o'r cwrs hefyd, yym a mae fe'n ofynion o ran y cyngor nyrsio a bwydregeth. Fydd angen i chi hefyd i yy llenwi ffurflen sgrinio iechyd galwedigaethol i sicrhau eich bod yn iach i allu astudio ar y cwrs. A gwell cliriad DBS hefyd o ran yym ffitrwydd i allu yym ymgymryd â'r cwrs nyrsio, yn enwedig a bod ni'n gwitho gyda aelode o'r cyhoedd yym a defnyddwyr gwasanaethe hefyd. Ni all fi'n trefnu sesiynau blasu ar diwrnodau agored y Brifysgol, yym, a fyddwn ni'n agor ein drysau i Chanolfan Addysg Gofal Iechyd a fydd croeso i chi ddod i gwrdd â ni fan'na. Bydd y dyddiadau hyn yn cael eu lleoli ar gwefan y Brifysgol ar gyfer nyrsio, yym, a bydd y cyfle i chi sicrhau eich bod yn cofrestru am sesiwn fan'na. Yym bydd yn braf i groesawu chi draw i'r adran i chi cael cwrdd â'r staff yym a drychwn ymlan i groesawu chi ymhellach. Rwy'n deall na allai yym sicrhau bod bob darn o wybodaeth o fewn y cyflwyniad yma,